Selam aleyküm balacıqlar. Biz bugün handa keldik. Qara deñiz production ofisine, ale qızım? Eee. A ne içün biz mında keldik? Ğalibe qazandı. Ğalibe qazandı içün kelmezcik bugün bizde, ale qızım? Qanı yürniz Bahara qanda episi. Nazlı kiydiniz epiniz. Quru girihan kisi yoqtır. Şen girihana da kiydirerik. Hatice tut. Sağ ol. Qızım. Nazlı.
Ver bana.
Şu erkekler var. Hı -hı.

Büyük bir sebebi bar, çünki siz köbelek yarışında iştirak ettiniz. Men sizni hayırlayım bu sebepten. Sağ oluñız, balalar. Yetmişten, yetmişke yaqın biz anket aldıq ve altmış üç bala çağında olğan balalar iştirak etti ve bugün mında Doğuz bala ğalip qazanğan balalar mında biznen beraber ve bugün biz sizni hayırlaycamız bu ğalipnen. Ne aytmaq isteyim, ebet, kelgeniñiz içün çoq sağ oluñız. Bu, bu birinci kere böyle online şekilde keçirilgen köbelek yarışımız, bu bir tarihke kirgen bir Vaqiadır. Onıñ içün daa bir kere sizni ve ana-babalarıñıznı, ocalarıñıznı hayırlayım. Sağ oluñız.
Ürmetli ana-babalar, balalar! Qaradeñiz Production ofisimizge hoş keldiñiz. Demek, onlayn şeklinde köbelek yarışı keçti. Bu pek yahşı iş oldı, çünki sağ olsun teşkilâtçılar bu işni toqtatmadılar, devam ettiler ve, ebet de, eñ büyük isse mında qoşqan balalardan ğayrı siz, ana-babalar. Çoq sağ oluñız, Biz de Karadeniz Production olaraq öz isemizni qoşamız, qol tutamız böyle yarışlarğa. Artı gür olsun, toqtamasın! Sağ oluñız!
Ürmetli ana-babalar, sizni arfe Oraza bayram arfesinen hayırlayman. Ve elbette bugüngi menimce çoq acayip tedbirimiz keçe. Biz bugün. Qıznı köbelek yarışımızıñ ğalebi qazanğan balaçıqlarını hayırlamağa isteymiz. Menimce, endi başlasaq da olur. Çoq sağ oluñız. Başlaymız.
Eñ güzel qısmı, bahşış almaq. Ve biz er vaqıt adetümizge başlayıq, birinci gruppadan. Birinci gruppa, bu eki-dört arasında olğan yaşında balalar.

Mına programmamda böyle güzel bahtiyarlar bilemiz. Ana, özüni birinci e bahtiyarlığı. Mına Emine Usiye'nin çoq güzel kitapçığı. Menamda bir zamanda bar eken, da bizde bir dane yarışımız bar. Bu Allah kısmet etse Usniye bu yarışında iştirakçı olmağa Allah kısmet etsin ve ğalebet qazanmağa biz de oğa

Kitaplar, alqışlar. Bilgileniñ, em de anam ekinci yerni bizde qazandı, u uzaq yerlerden keldi, tarihiy bir şeerden keldi, kezde şeerden keldi.

Çiberek şiiri em, mine, manasan, da, canım, mana, bugün barıp vitamin çiberekler pişip onı köster, ma, alqışlar Melekke. Birinci yerni bizde endi a, a, adet oldu, ğaliba, anda, ıı. Büyük bir aile, dört bala ve bizde eñ büyügi iştirak etti. Eñ ortasında olğan qızçıq, ortancısı qızçıq. Endi küçügi qızçığımız Elmaz Qaraçül birinci yerni aldı. Maşşalla Elmaz! Bu biz Qaraçüller, öz saifeleri bar, blogerler, üç tata qardaş, eñ oğlançıqları endi olarğa. Yaqın zamanda qoşulır. Men belesem, maşşalla, bu ailege qırımtatar milliy aile sayılğanı körüne. Saşıla. Aytmaq isteyim, Asan Karaçölnen men universitette oquğan edim. Asan o vaqıt siyasetnen oğraşma istegen edi, bilmem, biznesnen oğraşma istegen. Çoq şeyler planda edi aslında. Bu vaqialar kelgen soñ Baha köre, o, eñ müim işnen oğraşmaya başladı, dört bala dünyağa ketirdi ve böyle güzel, terbiyeli, milliy şekilde, milliy duyğularda terbiye etken ana-babalarğa maşşalla aytmaq kerek.
Maşşalla. Böyle qaraçöller olğan qorantalar bizim milletimizde çoqlaşsın, çünki böyle qaviy, Sağlam, böyle milliy durumda olğan qorantalar olsa, soñ bizim devletçiligimiz de olacaq, inşalla. İnşalla.
Asan bey, dörtke toqtamayız. Endi beş bizni qurtaracaqsıñız. Sağ olunız. Sağ olunız.

Gel Melek, Melek bize güzel Leyla ocanıñ şiirini aytıp berdi. Leyla oca, siz bilesiz, o jürilik yaptı, onıñ şiirini bizge ifadeli etip oqudı. Maşşalla saña Biz añayda bar eken, nede? Oqu, iştirak et, mada bol. Endi ekinci yer. Ekinci yerni bizde qazandı Oha.
Emir Kamalov. Emir Kamalov. Leyla ocanıñ talebesi. Büyük Onlar qasabasında bugünki Arife kününe bağışlanğan şiirni ifadeler etip oqudı. Maşalla, Leyla oca er yıl öz balalarını öz talebelerine bizim bu yarışımızğa yollay. Mında em ana-babalar, em ocalar öz iseni qoştılar. Sağ olun. Samokat, evet.
Endi samokatta yürüycek. İnşallah.
Emirni bugün köre bilesiz. Emir, Emir, toqta, Emir, Emir, toqta, bala, toqta. Onı diñleñiz, söyleyiñ rubrikasını, onı bugün diñley bilesiz. Bugün Ake kününe bağışlanğan şiirni. Çoq sağ ol, mına saña bahriyarlıq ve devam et, iştirak et. Sağ ol, Emir. Maşallah, maşallah. Emir. Yardım etesiniz? Ve. Birinci yer, eñ böyle ciddiy bir yer, çünki bu bala bağça çağında, mektepke barğan yaşında bala iştirak, balalar iştirak eteler ve Birinci yerni bizde bu yıl Saq rayonından, Çervonnoye köyünden Üsein Üseinov qazandı. O, siz endi belkim körgendirsiñiz Üsein Üseinovnıñ Facebook sahifelerini.

Ana-babalar, siziñ balalarıñıznı bekleyik. Sağ olunız, iştirak etkeniniz.
Men Kamal Samir, altı yaşındam. Şeerçik, Arife künü bugün, Eminya Usein. Anam yapa çiy bere, qoqu çıqarmaq kerek. Bugün bayram, mübarek, Arife künü bugün. Hoş keldiñiz, qomşular! Sofradayla aşlar, iftarımız başlar. Arefe künü bugün. Bir ay oraza tuttıq, birlikte sabır ettik, muradımızğa yettik. Arefe künü bugün. Arefege qavuştıq.

Normalno.
Znaçıt, baq mağa. Na belgiye baqıp, bir, eki, men aytacam, başla, aytacam. Yahşı? Azırsıñız? Kulüpa. Ana, idömce suda. Vot otsuda snimatsız. Azırsıñız, bala?
Davay, bir, mağa baqıp, mağa baqıp, davay, bir, eki, başla! Oraza bayramı mubarek olsun! Yar etsin Allahnıñ yolundan kettik, oraza tuttık biz duvalar ettik, Elhamdülilâh dep niyetke yettik, Oraza bayramı mubarek olsun! Bayram namazınıñ manası teren, tütürün bermege daima ögren, çoq savap qazanır bu yolda yürgen. Oraza bayramımız mubarek olsun! Tövbeler eyledik duvanen Haqqa, er aqşam namaz içün tizildik safqa, tebessüm seperim olsun sadaqa, Oraza bayramı mubarek olsun! Bayramda şenlik bar, bayramda quvanç, Bayramda er kimde dostluq bar, işanç, Bayramda göñlüni Yaradanğa aç, Oraza bayramı mubarek olsun!
Zumse i poluçu kapli zumse, zumse, zumse na pşiki mnogo.

Bir, eki, başla! Hoş keldiñ, Nuramazan! Musulman saña ayran, Seni berdi Yaradan. Hoş keldiñ, Nuramazan! On bir aynıñ sultanı, Rahmet dolu er anı,

Beraber olıp coştuq. Saapqa savap qoştuq. Biz Haqqa yaqın olduq. Hoş keldiñ, Nuramazan!
Maşşalla! O. Davay, İlmaz, maña baqıp, külip, bir, eki, başla! Qazan!
Bardım bugün bazağa, Çoyum qazan almağa.

Yetmişke qadar anketalar keldi balalardan. Körüne ki, bu yıl pek faal balalar iştirak ettiler. Balalar bu yarışta öz ana tiline öz sevgisini, ana tilini nasıl bilgenlerini, ana tilini nasıl qorçalanğanını kösterdiler. Mümkün olğan qadar ana tilinde. Şiirler ezberlep, becerip olğan qadar ayttılar, añlattılar. Çoq sevindim, quvandım, begendim. Ve ayrıca ana-babalarnı kimler göbelek qırımtatar şiirlerini ezberlegen, yarışqa dıqqatsız qalmağan, öz vaqıtnı, Acımayıp, balaçıqlarnen şiir ezberlep, videolar yazıp yollağanıñız içün sizlerge teşekkürlerimni bildirem. Bana yiberilgen videolarğa baqqanda, gerçekten yüregim köterildi ve pek quvandım. Yahşı da balaçıqlarımız bar. Çü balaçıqlarımız, olarnı östürgen ana-babalar, ocalar sayesinde Qırımtatar tili, ana tilimiz qırımtatarlar olğance yaşaycaq.
Dal Zaripatov. Çila Elmas Karaçul. Üsein Üseinov. Men dört yaşındam. Men bugün Qalibek azanım, birinci yerim. Men Şirinen bitamnen ve anamnen ögrendim. Men dört yaşındayım. Men iştirak ettim. Biz anamnen ögrendik, Qazan içün Şiri özbelemek. Mana birinci yıl. Selâm aleyküm, men Usiin Usiinov, men Qırımda Sak rayonınıñ Çervona köyünde yasayım. Men bu yarışqa Selâm sana anavatın ögrendim. Men bu yarışqa Sitümer Emin ni belledim. Bu şiinin anavatın. Balalarnıñ tillerini bilmek kerekler. Ana tilini episi balalar. Ana tilini bilmek kerekler. Ana tilini biz sevemiz, evde laf etemiz ana tilinde ve isteymiz, balaçıqlar da episi tırışsınlar, bize baqıp körsünler, ne qadar meraqlı bu yarışlar. Bu yarışlar balaçıqlarnıñ inkişafı içün pek yardımcı olalar, bilesiñiz, çünki, birinciden, balaçıqlar bizim qırımtatar edebiyatınıñ em müelliflerinen, em şiirlerinen tanış ola ve bizim qırımtatar edebiyatında pek çoq güzel ve qolay ezberlenen, Pek çoq ana tilinde şiirlerimiz bar. Men isteyim ki, bizim halqımız bilsin, körsün. Mına nasıl Elmazcık samakat qazandı, öyle qızım? Birinci yer aldı Elmazcık, öyle qızım? A, Elmazcık, köpçecikleri yanay qızım? Sen begendiñ qızcığım benim?

Naza, bu gülgülünen yeşil soyunu biz geç, ne vaqıt almış, alğan ediq? Eki, üç sene evelinde biz alğan ediq. Oraza bayrama size bahşiş. Ebette. A, bu portakal tüstek samakatnı Elmazcik bugün ketirdi, köbelek yarışında qazandı, öyle qızım? Bu aslı başqa. Hatice, baq, nasıl samakat. Bu başqa soy, Hatice gez de baq, bu başqa soy. Ver Hatice gez de baqsın. Ana tormozu da var. Hana Hatice, nasıl Hatice? Güzel? Hana söyle. Nazır, bizimkinden daa güzelce, bu daa güzelcesi. Busı daa güzelce, öyle kızım, daa tahatlıcası. Hatice onun da köpçekleri de yanay, sen bileysin. Uçu da yanay kızım.

Yıqılma baq eki samokat taşıne. Sağ tul yıqlacan yapma. Sağ olsunlar öyle kızım böyle güzel bahşiş için. Biz pek beğendik. Pek güzel oldu öyle kızım. Hı? Sen samokatnı endi ber, Elmaz. Endi kerek er tarafı bunda ciştirmeye, öyle qızım? Taşlar da süpürmeye kerek, sen yıqılma diye. Yoq, taşlarnı kerek hem de ete qoymaz, çünki men yıqılmaycam, gözel gözüküyor. Sağ olsunlar, böyle gözel bahşiş içün, öyle qızım? Yoq. Önce balacıqlar iştirak etsinler köbelek yarışmasında, öyle qızım? Hı? Baqnız nasıl anda güzel bahşişlar vereler. Gelecek sene gene varacağımız Elmaz? Beş saat olmaz. Ana tiline balaçıqlarnıñ sevgi aşılamaq, ana tiline qulaqları alışsın, olar evde internetten ep ana tilinde videolarnı baqsınlar, qulaq alışa ve balaçıqlar dan qolay laf etmege başlaylar. Ana tilinde laf etmek utanmaq kerekmi? Bu.